Isegoyo dala. Mm. Gimoro ni kae ni rangach. Rangach en ang'o to ni ichunge nadi to ni itimo ang'owa nikech iwinjo ka jomoko wacho ni or dak donje dala kapok otimo ang'o? Kapok ochung rangach. Uh, chike mage mane ni tayo chungo rangach. To kendo kinde machon cha ni iyudo ni jaduong' ogoyo rangach to nigo konde moko Okonde moko okonde moko tij okonde gi ne gin ang'o? Oh, rangach sama isego dala to tum piyo piyo kik ibadhri kik ior ok donj e dala ka idonji da, igo dala to onge ng'ama otho e dala ungima uduto chung rangach To sama idwa chungo rangach, wuodi maduong' nitie. Wuodu ka in jadoho, yawotigo nitie te. To wuo maduong' ema konyo wuon mare chungo rangach. Mhm. To gweno nitie michungogo rangach mathuon. Ka en rathuon ma thuon lwar, kata en ra- rakido, kata rachar, To iluongo owadu moro konyi chungo rangach. Ikunyo rangach to owadi maduong' nitie. To sama ikawo buche oserumo koro ikawo yien gi ichungo, ikawo yien gi to owadi maduong' konyi dhiro gini, uluto e bur. Mano isechungo rangach. ok awinjo cha mm. to ne en ga loro ni joma nikech e mier moko nitie mana ojwa to konde gi sama ng'ato dwa yawo kata jakuo to nyaka gilwar piny pangala pangala to oh, tiwinjogi iwinjogi oh. jomachon ne jopith Oho, to ok awinjo ki imulo na wach migogo. Gin ok ochuno ni nyaka gibedi. Wuoyi maduong' ema ochuno. E wuoyi maduong' mugogo ok ochuno. To rangajni be seche michunge, ng'ano makwongo donjo e rangajni? Kata ng'ano eh, ng'ama miyo be kwongo donjo gi pi? Kose ng'ano monego bed ni kwongo? Rangajni Hmm. miyo tedo miyo biro bet ka biro dhi kawo pi to biro tedogo kuon i ode malo ka. Ode malo morie rangajni. Emotede. Eh. to tedo ni yuochene Tedo ni yuochene yuochene mon to biro konyo chwore. kuone ni miyoni ema tedo en owuon En owuon ema ochu otedo en mano ema omiyo en en e wuon dala. aha Ema omiyo a wacho ni wuod dhako ema ikwongo iko ka- nikech gik ma idala ka dhako ema oloso.

Jogi biro chiemo chiemo ka. Mau gin welo ma nende oluong mochungo ranga ng'ane nende wadhi chungo. Eh. An gi ya kanyo ka gi yieng'. To mama ni madwa tedo kuon. To wadigi ni ma nende okonyo chungo ranga ni madwa pa- pego kong'o mar pelele. To Eh. kisegoyo dala, o- onego bed ni irwako wege nie dalasi do irwako jo e anyuolani anyuolani Eh. to wege ni bende nyalo Wuod- wuod gumer Eh. sama ikawo dala ni wuod gumer nyaka chiemo kanyo Aha, sechego odiechieng' sechego. mane. Ah, mer guor chiemo kanyo mm. to sama isetieko gikwongo ginyononi nyono ni to ae to giling kanyo mi nyaka gimadh chae bi gicham kuon kanyo gugweno Ah, ka en mama to chamo kuon gi ring'o gi nyiekene Nyieke moro othene. Jaduong'ni owadgi moro othene. Aha, mano kigoyo dala. Kigoyo dala. To kisechungo rangach, be pod chuno ni nyaka iluonggi? Chungo rangach to koro yes, iluongi. Chieng' michungo rangach inyalo luongo wegeni bende. Bende bende donji chungo rangach ka e gin e dala. Ka gin e dala ka. Eh. Magi bende gin gi tapgi. Gin gi tapgi. Oweteni bende nigi tapgi. Nigi tapgi. Chiemoni te miyo cha matedo. Mwa gi welo te i dalani. Ma miyo cha ma, ma, ma, kuo, tapgi ma moyiedhgi. Mm. Min dalani. E. Urwakogi kodi ot odino ma nende orango rangaje. Mm. Wuoru koro irwako gumiyo jowetegi bet mwalo. Koka nindoni to wuor gi umer bet malo gi nyieke, wuor be bet gowadgi malo. Tiende ni iserwako, ichungo, iluongo, irwako jo- jodongi dala, ichungo rangach irwakogi, tieko wechego.